Bon tardi, bon bini na El Aldea. Mi nomber ta Jonathan y ami lo ta boso guia pa awe tardi. Akinan di e ponte akinana nos por mira e piscanan oraño y blanco. Esakinan ta carpet koi's y nan ta bini for di China. Hopi hende ta pensa cu nan ta bini for di Japon dor cu te Japones ta esnan cu hacinan famoso. E piskánan aki na Japon nan ta úniko tipo di piská ku nan no ta kome dor ku nan ta pensa ku e piskánan aki ta trese suerte. Totem pal ta e alma di el aldea. Ku nos por wak e ta kompletamente di palu i el a wòrdu kreá ku man durante kuater luna i tres siman. No akinanan nos tin dos yellow-headed Amazon. Esakinan ta bini for di diferente parti di Sur Amerika. Esakinan ta Ara, Chloroptera y nan ta bini for di Venezuela. Tur ta Wakamaya, Papagay, nan nomber cientifico ta Ara. Cu lo suak, e tin e color hel cu e otronan no tin y esakinan bao di nan wowonan tin e strepinan cora y di Chantal ta completamente blancu. Esakinan ta para nan masha inteligente mes. Nan ta úniko aki na nan ku nos tin ku lòk e kouch nan na kandal, sino nan mes ta abri e porta, nan ta bai pafó, nan ta bai paden hasi loke ku nan ke. Esun pará te riba ta esun di mas sabí kual ta e lider di e grupo. E ta bini for di Australia. Por bo mira si ta un hembra òf un machu na e kolónan di su wowo. Si e wowo ta maron, e ta un hembra. Si oga ta pretu manera di luna ta pasobra e ta un machu. Ku nos mes por mira, luna ta gusta hopi atenshon. Luna ta malkriá. Esaki ta un réplika di tèmpel La Luna ku ta situá na Guatemala. Ku nos wak bon riba e tèmpel tin un sorto di seru. E indianan mayas tabata pensa ku nan dios tabata sinta riba tòp di e seru i vigilá riba nan. Akinana nos tin un replica di Cogito. Cogito tabata e dios di awaceru di e indianan Mayas. Aki nan nos tin un potret di e original cu ta na Guatemala. Esaki nan ta Culebra constricto. Nan ta nan por crece entre dos pa tres meter di largura y nan ta come jaca cada dos siman. Aki banda na e man rechts nos tin esnan mas chikitu. Nos tin un drumia bou e nannan. Esakinan ta Green Trin Piton i nan ta bini for di Brazil. Nos tin un den palo riba i e otro ta bon skondí abou patras. Sí. Aki banda nos tin esun di mas grandi ku nos tin. E ta drumia aki riba nan. Esaki ta un Colombian boa i e ta bini for di Colombia, manera e nòmber mes ta bisa. Esaki di naturalesa na bo krese entre sinku pa ocho meter di largura. Akinan a nos tin un hipo boa, esaki ta bini for di Mexico. Nan a bo krese entre kuater meter of mas largo, dependiendo e espacio ku nan tin. E kulebra aki tambe ta kome jaka i palomba bibu. Aki for nan nos tin ocho makaku. Esakinan ta Reten, Tamarin i tambe nan ta bini for di Brazil. Arawakan tabata e provincianan aki na Corsou, Boneiru i Aruba. Er i Arawakanan tabata bini for di Sur America, maoria for di Venezuela i Surinam. Ku nos wak e mener di mas bieu, esun sinta meimei ku e plumanan riba su kabes, esei tabata e shaman, kual tabata e lider di e grupo i tambe nan dòkter. E palu aki yama Sibo Tree. E Indianan Mayas tabata pensa ku e palonan aki tabata krese i yega te na shelu, pero ku nan ta palonan ku ta krese bai masha haltu mes. Bo paña e palonan aki ainda na Amazonia i tambe na Oustralia. Aki nanan nos tin Spikey. Spikey ta un bearded dragon i e ta bini for di Oustralia. E bestia aki ta un bestia vegetariano, dus e ta kume fruta, berdura i insekto. Aki banda nos tin tres sailfin lizard. Esakinan bo ta haya nan solamente na Filipin. I nan por keda te ku un ora bou di awa sin hala rosero. Aki ta nos wak mas mion. Kon su kabes ta? E ta un kabes di lagadishi i e kurpa ta di un krokodel. Nan no tin djente, pero ora nan morde, nan ta keda drai rònt, mesunkos ku e krokodilnan. Esei ta pone ku e mordé bo, e no por habi un erida, pero sí e por swek òf kibra bo man. E Yoana di mas grandi ku nos tin, esaki ta Goliat. E ta bini for di Guatemala. Nan por biba entre binti pa binti dos aña. Goliat tin dies un aña den momentonan aki, dus nos a spera ku nos tin e sigur pa dies, nuebe aña mas. Aki nanan nos tin dos monitor, nos tin un bèrdè ariba i nos tin un pretu mas ayabanda ariba. Esakinan ta bini for di India. E bestianan aki ta famia di Komodo dragon, dus nan ta venenoso, nan tin bakteria den nan boka. E besenan aki tambe ta kome raton kada dos siman i na India ora bo tin problema ku pulmon ku bo ta sufri di bijvoorbeeld astma nan ta usa e besenan aki komo remedi. Esun ku nos tin aki na nan ta Mister Scanner. Mister Scanner ta un crocodile monitor i e tambe ta famia di Komodo dragon kual ta siye venenoso. E bestia aki, un mordida di e bestia aki por ta sumamente venenoso te hasta e por ta mortal. E besnan keda besnan hopi slow, p'esei nan tin e veneno ku ta yuda nan ora nan tin ku jag nan presa. Aki nan manera nos por mira e piskánan aki Gararufa fish. Nan ta un terapí dor ku nan ta bon pa e sirkulashon di sanger i alabes e ta un tipo di masashi tambe pa bo pia.

Asina e ki nos ta yega na final di e tur. Mi kier a gradisi bosan tur di por a bini aki na nan aldea. Mi ta spera ku bosan a pasa dushi, bosan a gosa di e tur i ku bosan a haña hopi informashon.